Man gin ma an awaco ki wun ma wuwiny i lok ma mako dero. Aculi meno ma kome tye ki dero gange. Aye loko manok. Dero peke i aculi pingo. Ka wuru wace ci in ipur jimi ne. Go dero kita kaca. Go dero kita kaca. Latin po buketo. Ki mi ka culi twero. Ni gang mo eken ma ki no dero pe en ti nyepo keji i aculi. Punishment omyero ki migi ki gango. Actually yan ka opur full amyero wa cumi gina. Jo ma gubedo i kem ma pe guniang. Actually ka opur full dero full ki ka igoyo dero maber ki yubo te dero ki kwanyo waya ki golo ki bino ki tweyo dero matek ma ka lakur bino pe romo coro ngo. dero poto piny, dero myero oa ki yene weng ci nongo te dero pe a. Cik dano romo wacci wi dero ma twol-li ko, Acwali nyaro canya labolo onyo lum obiya mutwo, ki elo dero ci ki dolo i dog dek ki yaro obiya-ni ko i wi pul-lio weng ma ki nong ka ki yaro. Ka kicako mwon woko, kinyono lobo ma nwang. Ka kimwono dog dero opiro ki lobo likang, lobo-ni two bedo matek. Kit ma culi gwoko ki kodigi, Kodi onongo kadi wa oyoo pe mwodo, kibielo wa i dye poto kot. Ka kicako golo pul, kicako pokone ki lutino me dikal, ngati migi gutiya ni acepit, ngati migi gutiya ni acepit. Ka dero wan pe odwoko, kodi pul kibigwoko kwede? Gutiya yam gwoko pul. Man gin ma loko botwu, an gera dwana lac, ento pe giwaco ager gera, dwana aye lac. So wek atye ka lok ki bino ni. Aya bel, acwali pur bel, otyeno kiolo belle woko, ka kiolo bel woko, bel ngico mako bel, bel kweo, Kiyenyo laco madit ma nongo kome opire mapek. Labole mito o nucu pa an. Nongo pek adada. Kilwongo wek aa bikonya nyono bella. Ki- eh, Kitingo wi dero kicibo piny. Kijubo bel ka duko kionyo i dero. Laco ca woto nyam nyam nyam nyam i wi bel. Bella ngic mukweyo ni.

Pien nongo nyone mumwone mumoko tang tang tang tang tang ka kigolo agola ki ki lakwiny kite ka mm. kikwanyo ki onyo aduko kwanyo onyo aduko kikwinyo belli eno i dero eno ma inen ni belli eno tye ki lwak gutiya dok dit ma pe me tuko tuko meno gin ma culi timo aculi yubo dero ma kilwongo ni dero ma lakodo lakodo kigoyo dero manok bedo ki i ot Deroni eno ni kipwoyo ki cet dyang maber iye weng. Dero lakodo bedo ki woko. Mm. Dero ma bedo ki otte kilwongo ni dero gene. Kodi ka ka wiyo bini ye cha cha tuchu. Mm. Dero eno ni bedo me nyim. Mm. Ki ki tengo nyim ki cer ki onye i dero cha ma i otte. Kilwongo kodi ni two Twa, kionyo dero-ni ki i ot ganyim-mi, paka pong wa malo libyeny, kono gutye apar kong gutye adi, dero-nu bedo ki i ot kunu. Mot, aya. Ote nongo myero bed ot lac ba? Ee, Ote nongo wine tye. Ineno kit acoli loyo ki jami. Ka ot wang, dero nongo kimwono kome ki lobo orumo weng.

olo twal nongo yamo donyo. Ka ot oturo wang, ibinongo dero tye mere mot ki nyim-mi. Nyim pe owang. Nongo kimwono woko weng, acwelo ni okwiya dyere eni, Ento acwelo ongeyo. acalo nyim gini nongo cek woko koni. ha? Eh, In i- nyim tye ki i- i- i- i- twon lobo ma kimwono ngeye ki iye. Mm. Aya, eh, ma dong nongo romme matafali. Mm. Ki kany wiye kany be kimwono weng wa doge-ni weng ka ma omyero mac omak owang peke. Mm. Nyim bedo me mot. Iniang, nyim bedo me mot. Jami macalo mogo ka muranga gini, acwele no loyo kuman. Muranga pe kikworo, pe kililo. Lapena gin, kidino lapena ni weng kicuro i dero, kicuro i dero kicunge. In bi bino ka kwalo lapena ni kicunge? Ento watye ka balo nying dano ni gin oweko wan pe oketo dero. Ku, ku, eh? Omyero wuniang lok eni, ni, Kwo dero dano me i dyekal-li en aye kwalo dero ganggi, pe dano ma a ki cen bino a kwalo dero gangna. Ineno? Dero gitimo ka meno. Ngat i gangi en aye kwalo dero me i gangi. Pien ni dero kite nongo in i ngat ca omwono kwede, in kong ibibino cako yabo dero nongo gwoki pe i gang. Acwiny yam wa con pito gwok. Gwok aye cikair me gang weko watin ti i gang munu.